Mae cwsmer yn ganolog i wasanaethau Gwasanaeth Cyhoeddus fel Cyngor Gwynedd ac felly mae o'n ofnadwy o bwysig bod y gwasanaethau yna'n gallu cael eu ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae gan y Cyngor bolisi iaith sydd yn golygu bod ni'n darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, wedyn allwch chi feddwl bod o'n holl bwysig i ni fod efo siaradwyr Cymraeg yn gweithio i'r Cyngor. Mae dwy ran o dair o boblogaeth Gwynedd yn siarad Cymraeg, yn ôl cyfrifiad 2011. Rhan fwyaf o'r rheini, eto yn ôl y cyfrifiad, yn dymuno siarad yn y Gymraeg pan mae hynny'n bosib, a wedyn mae o'n holl bwysig bod ni'n gallu trio darparu'r gwasanaeth trwy dewis iaith nhw. Mae'r polisi iaith yn golygu ein bod ni fel cyngor yn darparu ein holl wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, beth bynnag yw dymuniad yr unigolyn sy'n gofyn am y gwasanaeth yna yn lle cyntaf. Mae'n holl gyfarfodydd a'n pwyllgorau ni'n cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg a mae yna ddarpariaeth cyfieithu yn cael ei roed yn ei le ar gyfer y di-Gymraeg pe fydden nhw'n dymuno gwrando ar yr hyn sy'n mynd ymlaen hefyd 'lly. Wel, mae'n holl swyddi ni yn y maes addysg yn amlwg lle da ni'n darparu addysg dwyieithog, lle mae gofyn i bob unigolyn fod yn gallu um, cyfathrebu trwy'r Gymraeg a'r Saesneg. Um, mae meysydd fel cyfreithiol, mae gennym ni dîm cyfieithu, mae gennym ni'r tîm pwyllgorau o ran gwasanaethau canolog, yn ogystal â'r gwasanaeth dwi'n gweithio yn efo, sef adnoddau dynol, materion iechyd i diogelwch, personel ac yn y blaen. Lly. Ond hefyd mae gennon ni'r maes gofal cymdeithasol lle mae y nifer fawr o bobl yn dymuno cael y gwasanaeth trwy'r Gymraeg a 'da ni yn darparu hwnna trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Wel mae'r dilyniant o addysg i weithio yn y maes gwaith lle bod angen i rywun fod yn gallu cyfathrebu trwy'r Gymraeg a'r Saesneg yn yn yn holl bwysig, yn enwedig mewn cyngor fel Cyngor Gwynedd, lle mae'r gwasanaethau yma'n cael eu darparu trwy gyfrwng y ddwy iaith. Wedyn, mae yna gyfleon gyrfa yym o ddilyn addysg ag hyfforddiant trwy yy gyfrwng y Gymraeg, ac mae Cyngor Gwynedd yn enghraifft dda o o lle mae rhywun yn gallu yy symud ymlaen yn ei yrfa trwy gyfrwng y y Gymraeg yna 'lly. Wel, bob tro pan 'da ni'n recriwtio, mi ydan ni'n nodi yr anghenion iaith, a 'da ni'n pwysleisio yym y lefel o sgil iaith ieithyddol sydd ei angen yy ar gyfer darllen a deall, gwrando a siarad, a sgiliau ysgrifenedig. Mae'r pwyslais yn newid o un swydd i'r nesa', yn dibynnu pa swydd ydi hi, ond yn sicr mae y gallu ieithyddol a'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn un o'r sgiliau allweddol 'da ni'n ei ystyried pan 'da ni yn recriwtio ar gyfer swyddi.